Il-Professur Joe Friggieri, grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tagħna għal din l-intervista. Se nibda. Grazzi ħafna tal-istedina. Se nibda biex nistaqsik, għalik, x'inhi l-letteratura? Mela, il-letteratura jiena nħobb naqsamha kif tinqasam tradizzjonalment. Jiġifieri għandek il-poeżija, U mbagħad għandek il-proża, jiġifieri r-rumanzi u n-novelli, short stories bl-Ingliż, u għandek ukoll it-teatru, id-drammi. Issa aħna nistgħu nitkellmu fuq kull waħda minn dawn id-diviżjonijiet ta' x'inhi l-letteratura. Ejja nibdew pereżempju mill-poeżija. Il-poeżija diffiċli ħafna tagħti definizzjoni tagħha. Kull min Prova jagħti definizzjoni tagħha b'xi mod ikun qed jillimitha. Però jien għalija waħda mill-affarijiet li l-iktar tolqotni fil-poeżija hija l-użu oriġinali tal-kelma. Jiena darba qrajt definizzjoni tal-poeżija li kienet tgħidlek il-poeżija tikkonsisti meta jkollok kelma li tiltaqa' ma' kelma oħra għall-ewwel darba. U Seamus Heaney, il-poeta famuż Irlandiż li kien fl-1995 rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura, iddefinixxa l-poeżija bħala language in orbit, tajjeb, il-lingwa fl-orbita. U Jorge Luis Borges il-kittieb l-ieħor il-famuż kittieb Arġentin, jgħidlek tippruvax tiddefiniha l-poeżija għax tkun qed tillimita. M'hemmx definizzjoni li l-poeżija ma tillimitajiex, tkun qed tirriduċiha b'xi mod. Imbagħad għandek il-Marianne Moore li hija poetessa Amerikana, poeta Amerikana. Li tgħidlek tiddefinixxi l-poeżija, insomma, ma tagħtix definizzjoni fis-sens ta' definizzjoni xjentifika tagħha, imma dejjem qisek meta tgħid xi ħaġa fuq il-poeżija trid tuża l-poeżija biex titkellem fuqha. U Marianne Moore tgħidlek hija l-arti li toħloq Ġonna immaġinarji bi żrinċijiet ta' veru. U jiena nara li li hemm ħafna verità f'din. Jiġifieri anki Coleridge pereżempju, the best words in the best order. U Gerald Manley Hopkins li jgħidlek fil-poeżija il-ħoss tal-kelma huwa importanti kważi iktar mit-tifsira tal-kelma. Dawn huma kollha fil-fehma tiegħi qishom speċi ta' definizzjonijiet li mhumiex veru definizzjonijiet imma li jitfgħu dawl fuq il-poeżija. Issa meta niġu għall-ġeneri l-oħra tal-letteratura jkollna ċans ngħidu xi ħaġa dwarhom ukoll. Imma għalija jekk nieqfu biex nitkellmu biss fuq il-poeżija, jien għalija dejjem fil-poeżija tiegħi għall-inqas Infittex li jkun hemm ċerta mużikalità. Għaliex inti meta tara poeżija għalkemm ma tistax tiddefiniha mill-ewwel tgħid imma di poeżija, għaliex l-użu tal-kliem fil-poeżija huwa differenti mill-użu tal-kliem fil-ħajja ordinarja, fil-ħajja ta' kuljum, fejn af għandek il-metafora, għandek ir-rima, għandek ir-ritmu. Nuża ħafna metafori jew tixbihat jew xbiehat, jekk trid tgħidilhom hekk, min-natura. U min-natura li jiena niftakar u niftakarha sew fi tfuliti, jiena l-ewwel 30 sena ta' ħajti għaddejthom ħallija. Allura niftakar ir-raħal kif kien, dari bil-ġonna, bil-fwieħa taż-żahar tal-larinġ tal-lumi, Sant' Anton, fejn kien jiħodni missieri, jiħodna missieri, kull nhar ta' Ħadd. Allura dawk, u allura ħafna jgħidu li l-poeżija tiegħi hija poeżija tal-ambjent, għaliex verament nispira ruħi ħafna mill-ambjent naturali u anki mill-ambjent storiku li trabbejt fih. Jiena ngħid li il-poeżija tiegħi, jekk tneħħilha dawn ir-referenzi għall-kwiekeb, għall-qamar, għall-fjuri, għall-ambjent naturali u anki għall-ambjent storiku, ma tibqax poeżija. Jekk tieħu dramm, per eżempju, ejja nieħdu, ejja nieħdu Hamlet. L-interpretazzjoni ta' Hamlet, tvarja minn kritiku għal ieħor. Dana tista' tagħtih ħafna interpretazzjonijiet. U hemm min jgħidlek li d-dramm, il-qofol tad-dramm huwa dwar dal-karattru li ma jasalx biex jiddeċiedi. U mbagħad hemm min jgħidlek jista' jkun li f'Amletu hemm ukoll il-kumpless ta' Edipu minħabba dik ix-xena twila li għandu M'ommu, meta Polonius ikun qed jissemma' minn wara l-purtiera, minn wara l-għaras, insomma, u dan jinduna li hemm xi ħadd u jinfdu, joqtlu. Jiġifieri, dawn huma kollha mistoqsijiet li meta taqra l-letteratura, għax inti tistaqsini mistoqsija ġenerika ħafna x'inhi l-letteratura. Il-letteratura tirrendi ruħha għal ħafna interpretazzjonijiet u dik hija il-ħaġa sabiħa tagħha, kemm poeżija, kemm dramm, kemm anki rumanz jew novella. Dil-poeżija ktibtha dis-sena, anzi, is-sena li għaddiet, is-sena li għaddiet, Marzu 2020, mhux hekk tiġi, fil-bidu tal-pandemija, fil-bidu tal-imxija. Poeżija qasira għadha kemm ġiet ippubblikata f'antoloġija. Is-siġra ta' Ġuda libset il-vjola u warrbet il-bjuda. Is-siġra tal-lews, maġenbhom f'xemx dehbiena, ħarġet il-blanzuni r-rummiena.
Kif tagħżel liema ġeneru se tikteb u forsi liemu hu l-ġeneru preferut tiegħek jew li tħossok l-aktar komdu tiktbu? Ara, jiena l-ewwel ma ktibt, l-ewwel ma bdejt nikteb poeżija, jiena ma kontx wieħed mill-fundaturi tal-moviment Qawmien Letterarju għax meta twaqqaf dak il-moviment jiena kont qed nistudja Milan. Imma meta ġejt lura sirt membru attiv ġo fih. F'dawn l-antoloġiji li ħarġu dak iż-żmien, jiena kont ipparteċipajt bħala poeta f'dawk l-antoloġiji. Imbagħad bdejt. Skużani ħawqfek, dak kien l-ewwel żmien meta bdejt tikteb il-poeżija jew kont tikteb minn qabel? Naħseb li dak kien l-ewwel żmien li jiena niftakar fejn ktibt poeżija li tista' insomma meta tħares lura tgħid eh ma kinitx ħażina. Għax dak li tkun għamilt qabel tkun qisek qed titħarreġ biss fis-sengħa tal-kitba imma ma jkollokx dik l-ispirazzjoni li mbagħad tiġi biż-żmien. Biex inti tikteb il-poeżija jew biex inti tikteb dramm jew anki novella trid tkun qrajt poeżiji qabel, għallinqas fil-każ tiegħi. Hekk hu. Trid tkun rajt drammi qabel. Jiena l-ewwel iddiriġejt id-drammi qabel bdejt niktibhom. Żgur, għax meta ġejt lura minn Milan kont għamilt l-ewwel dramm, Proċess il-Ġesù, maqlub għall-Malti, sar il-manwel, sar l-Istitut Kattoliku mbagħad għamilni Ħanki Għawdex u kien cast enormi u b'ħafna minn dawk l-atturi li ħdimt magħhom l-ewwel darba hemmhekk, bqajt naħdem magħhom anki fi drammi oħra. Imma dan biex ngħidlek li l-ewwel kont nidderieġi d-drammi, pereżempju għall-MADC f'Sant Anton iddiriġejt tmien drammi ta' Shakespeare, tmienja. Kont wieħed minn tal-ewwel Maltin li ddiriġew f'Sant Anton. U mbagħad għall-atturi ta' Carmen Azzopardi, minbarra li qlibt għall-Malti xi drammi, diriġejt ukoll drammi hemmhekk. Tennessee Williams, pereżempju, Street ma' Name Desire, jew Chekhov, It-Siju Vanya, Paul Schwireb u Lynette Micallef, u oħrajn. L-ewwel ktibt drammi qosra, forsi jieħdu nofs siegħa, tliet kwarti biex jinħadmu. Imbagħad ktibt ukoll drammi twal. Għandi ħames drammi twal. Mid-djarju ta' Sara kien l-ewwel wieħed, dramm twil. Imbagħad kelli Tkun Darb'oħra Mikelanġ, Trappisti, Caravaggio, Meta Tiftaħ l-Inkjesta, l-għanja taċ-ċinju. Meta tikteb dramma allura fuq karattru storiku tħoss il-libertà, għandek il-libertà li tikteb li tixtieq dwaru jew tħoss ċerta pressjoni peress li dan huwa xi ħadd li verament eżista li trid iżżomm lilek innifsek milli tikteb ċerti affarijiet? Hekk hu.
Il-qafas tad-dramm, jekk hu dramm fuq karattru storiku, irid irid jirrifletti l-istorja tal-karattru li jkun, irid jirrispetta. Il-fatti ma tistax tgħawwiġhom u tqegħidhom kif trid. Però il-qafas trid tibnih int, ix-xeni trid tagħmilhom int. Għaliex il-ħajja fiha nfisha, anki l-ħajja ta' dawn il-karattri li semmejna, Caravaggio, Michelangelo, Socrate, fil-każ tal-għanja taċ-ċinju, ma hijiex fil-forma drammatika li ttihom int, għax il-ħajja qatt ma jkollha dik l-istruttura ta' dramm, inti trid timponi dik l-istruttura fuq dak il-materjal li għandek quddiemek, imma dik l-istruttura trid tagħmilha int. Ħalli ngħidlek pereżempju fid-dramm Tkun Darb'oħra Mikelanġ, jiena użajt studio tat-televiżjoni li bih, jew permezz tiegħu, isiru kollegamenti, ta' parsi, insomma, diretti ma' Firenze ta' żmien Mikelanġelu. Minn dan l-istudio llum, televiżjoni llum, inti tagħmel dawn il-kollegamenti u ġġib dak li ġara dakinhar qiesu qed jiġri llum fuq il-palk quddiemek. Sinti, din l-ħaġa, naturalment, hija biss sforz l-immaġinazzjoni. U n-nies l-oħra li jidħlu bħala karattri f'dan id-dramm kienu maħluqin minni. Lil Michelangelo ma ħloqtux jien, imma l-karattri l-oħra li jidħlu fih dad-dramm, li kien ukoll dramm f'nofs kontroversja għaliex kien sar meta l-pjanti li kien għamel, li kien issottomett tal-ewwel darba Renzo Piano biex isir teatru ġdid fil-post fejn kien hemm it-Teatru Rjal, dawk ma kinux saru. ma kinux inħadmu, kienet inħolqot kontroversja, min jgħid li xtaqu li jkun eżatt kif kien qabel, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, u dawk il-pjanti jew il-pjanijiet ta' Renzo Piano kienu tqiegħdu fuq l-ixkaffa. U jiena dak il-dramm semmejtu tkun darb'oħra Mikelanġ kien qisu dramm profetiku, Għax veru reġgħu talbu lil Renzo Piano biex jagħmel il-pjanijiet għad-daħla tal-Belt u mbagħad kellu jagħmel il-pjanijiet għall-Parlament, però ma sarx it-teatru li kien ippjana hu. Imma jiġifieri dik hija l-mistoqsija, eħe, inti għandek il-karattu storiku tipprova kemm jista' jkun turi rispett għall-ġrajja storika, imma mbagħad fl-istess ħin hemm ħafna ħafna iktar lok u spazju għall-immaġinazzjoni. U ladarba qegħdin insemmu t-teatru, mistoqsija ftit ġenerali, imma x'ħiliet għandu jkollok għall-kitba tat-teatru? Ara din hi mistoqsija interessanti, għax l-ewwel trattat serju fuq it-teatru, biex ngħid hekk, l-ewwel manwal ta' kif għandu jinkiteb dramm tajjeb, Kitbu Aristotile fil-Poetika fis-seklu erba' qabel Kristu. U dawk l-istruzzjonijiet li jagħtu hemm, li jagħti hemm, għadhom validi sal-lum. Da jagħti sitt ingredjenti li huma importanti meta tiġi biex tikteb dramm, l-ewwel il-plott, imbagħad il-karattru, mbagħad il-lingwa, Imbagħad il-ħsieb. Imbagħad l-ispettaklu u mbagħad il-mużika u ż-żfin u l-kant. Għadhom jgħoddu sal-lum, jiġifieri, il-ħiliet marbutin ma' dawk is-sitt elementi. Biex inti tikteb dramm tajjeb irid ikollok storja tajba. U l-plott, Aristotele jagħtiha l-ikbar importanza. L-ewwel il-plott u mbagħad il-karattru. L-iktar żewġ elementi importanti, imma l-plott iktar importanti. Allura inti meta titkellem fuq il-ħiliet ta' min irid jikteb dramm, l-ewwel irid ikollok storja. U din l-istorja jrid ikollha bidu nofs u tmiem, ta' tkun taf fejn sejra, insomma. Għalija, għalija personalment li ktibt ħames drammi twal u oħrajn qosra, Huwa iktar diffiċli li nikteb dramm milli nikteb poeżija. Xi wħud jgħidulek, iva, imma għalija hekk hi, hu iktar diffiċli nikteb dramm milli nikteb short story, novella. Inċidentalment, minbarra dawk id-drammi li semmejtlek, jiena kont ktibt ukoll tmintax-il dramm qasir, sketches tista' tgħidilhom, għat-tfal u ż-żgħażagħ. Ħamsa tfal miġburin taħt anki kienu ħarġu ktieb separat għalihom It-Tulipan l-Iswed, imma mbagħad kien hemm ukoll drammi oħra li jiena kont ktibt apposta għal Teresa l-mara tiegħi, illi kienet tiddiriġihom fis-soirée li kienu jagħmlu l-Ġiżwiti San Alwiġi Kien ikollhom din is-serata fejn ikollhom kant, qari ta' poeżija, żfin u kienu wkoll jagħmlu dan l-isketch. U dawn l-isketches jiena, dawn id-drammi qosra, kont ktibthom apposta għall-età tal-istudenti, jiġifieri għaż-żgħażagħ. Mhux żgħażagħ jagħmlu l-parti ta' xiħ jew ta' karattru li laqqas biss. Speċifikament għalihom.
kienu miktubin speċifikament għalihom f'sitwazzjonijiet li huma jistgħu jirrelataw magħhom, jistgħu jidentifikaw magħhom, għalkemm ikunu sitwazzjonijiet ivvintati għax bħal matlik qabel inti trid toħloq, inti trid tivvinta. Allura, ma tistax tgħid imma di fejn ġrat meta ġrat, ikun l-awtur li jiddeċiedi. Qed niddiskutu t-teatru, semmejna anke l-poeżija fil-bidu, però inti wkoll magħruf għan-novelli li tikteb u anke riċentament jiġifieri ħriġt ġabriet ta' novelli u nafuk ukoll bħala l-kittieb tal-istejjer magħrufin tar-Roni. X'tgħidilna fuq il-kitba tal-proża b'differenza mill-kitba tal-poeżija u l-kitba tat-teatru u n-novelli partikolarment?
Ħafna drabi meta jitkellmu fuq in-novelli tiegħi jsemmu dejjem l-ewwel l-istejjer tar-Roni. Naf għaliex jibdew b'dawk għaliex probabbilment kienu l-iktar żewġ ġabriet ta' novelli li ktibt jien li kienu popolari. U kienu popolari anki minħabba li kien għamel il-cartoons għalihom Stephen Bonello u kienu popolari wkoll għaliex kienu novelli umoristiċi. U dana kien Father Joe Borg li kien ħajjarni niktibhom. Kellu gazzetta dak iż-żmien kien l-editur tagħha kien jisimha l-Ġens u kien qalli tiktbilna novella fil-ġimgħa. U 'l dan il-famuż karattru, ir-Roni, xħedtu fl-ambjenti tipiċi Maltin. Allura d-dar fuq ix-xogħol, fit-triq, mal-ħbieb, u minħabba u minħabba li l-qatt dawn l-aspetti differenti, varji, tal-ħajja Maltija, naħseb kienu saru popolari. Ħafna drabi l-istudenti jieħdu l-impressjoni li l-letteratura hija xi ħaġa tad-dwejjaq. Allura sabu dal-mezz dawn l-istejjer li kienu jieħdu gost bihom, kienu jieħdu pjaċir meta jiġu biex jagħmluhom fil-lezzjoni tal-Malti. Imbagħad warahom naturalment jiena ktibt ġabriet oħra ta' ta' novelli. Anki meta ktibt Ħrejjef għal żmienna fl-istil tal-realiżmu maġiku, ukoll kienu twildu b'dak il-mod. Kien hemm xi ħadd li ħajjarni biex nibda nikteb għal gazzetta oħra lokali darba fil-ġimgħa, Twildu b'dak il-mod. Wara dawk ktibt dawn l-erba' ġabriet ta' novelli li ħarġuli, Il-Kajt, għaliex kieku ma kienux huma ma kontx niktibhom lanqas, u nqraw fuq diversi stazzjonijiet tar-radju, nismagħhom jgħidu, Il-Gżira l-Bajda Il-Fiera tal-Fuħħar u Widnet il-Baħar, l-aħħar ktieb li għadu kemm ħareġ issa. L-ewwel ġabra kienu anki ġie anki tradott għall-Ingliż Straight to the Point. Kont qed ngħidlek li jiena kif diġà tajtek indikazzjoni, inkun irrid inkun naf li dak li qed nikteb se jiġi ppubblikat. M'iniex wieħed minn dawk l-awturi li jiktbu għall-kexxun. Sewwa, u ħa nbiddel daqsxejn id-diskors issa. Inti filosfu ewlieni Malti wkoll, għandek In-Nisġa tal-Ħsieb, tliet volumi jekk mhux sejra żball, mhux hekk? X'impatt kellha l-filosofija, inti professur ukoll tal-filosofija, x'impatt kellha l-filosofija fuq il-kitbiet letterarji tiegħek? Ħalli ngħidu li jiena, minbarra li ktibt naturalment ix-xogħol li nistgħu nsejħulu filosofiku bl-Ingliż, bit-Taljan, ktibt ukoll l-ewwel storja tal-filosofija bil-Malti. U dik kien ħajjarni ħafna biex niktibha l-kuġin tiegħi Oliver Friggieri. Għaliex dawk kont għamilthom programmi fuq ir-radju u hu kien jismagħhom u darba kitibli ittra fl-għaxra u kwart, l-għaxra u nofs ta' billejl, ittra ta' żewġ faċċati u kien qalli, Iktibhom. Diffiċli ħafna tgħaddi bħala mistoqsija. Ara, int ktibt żgur dramm li kellu bħala suġġett lil Sokrate, tajjeb, li kien wieħed mill-filosfi l-kbar tal-qedem. Meta qed tistaqsini niftakar li hemm Novella waħda li hi fuq hekk, insomma, li tiddiskuti lil Roland Barthes, imma dik hija waħda, dik hija eċċezzjoni. Għaliex? Għaliex il-protagonisti hemmhekk kienu qed jgħallmu jew jistudjaw il-filosofija. Imma dik hija eċċezzjoni. Il-karattri l-oħra Mhumiex karattri filosofiċi. Iżviri, issa, jekk hemm xi ħadd li jrid jagħmel analiżi filosofika ta' dak li ktibt jien fid-drammi, fil-poeżija, fir-rumanzi, skużawni, fin-novelli, rumanz għadni ma ktibtx, fin-novelli, u jrid jagħmel studju filosofiku tagħhom, jagħmel hu. Imma jiena ma, ma, ma naħsibx li nista' ngħid li jiena ispirat minn karattri li huma purament filosofiċi. Il-karattri tiegħi huma minn kull sfera tal-ħajja. U l-ambjenti tiegħi huma varji għall-aħħar. Mundani ħafna l-ambjenti tiegħi mhumiex eh, huma ambjenti ta' kuljum, ambjenti li tintaqa' magħhom fejn naf eh, l-università, f'kafe, bar, anki anki ġofira, per eżempju, l-fira tal-fuħħar. Ġo dawn l-ibliet li semmejtlek, tista' ssibhom kullimkien, anki, anki fejn naf, f'kappella, fi knisja, u l-okkażjoni tista' tkun differenti. Jiġifieri ma naħsibx li nista' ngħid li jien għandi karattri li tista' ssejħilhom filosofiċi per se. Imma min irid jagħmel analiżi jekk isib x'jgħid filosofikament fuq ix-xogħol tiegħi, min issa ngħidlu le?
Hemm elementi awtobijografiċi fil-kitbiet tiegħek?
B'xi mod, il-ħajja tal-awtur tista' bilfors tirrifletti ruħha b'xi mod fil-kitba, fil-kitba b'xi mod. Per eżempju, mill-ambjenti li jiena kont fihom, tgħallimt ħafna, tgħallimt fis-sens li spirajt ruħi minnhom. Jekk tistaqsini spirajtx ruħi mill-ambjenti li kont fihom, ngħidlek iva. Ngħidlek iva għaliex jekk jiena ktibt fejn naf fuq bar Pariġi jew Brussell kont hemm. Jekk jiena ktibt fuq Ateni naf kont hemm. U anki l-postijiet l-oħra li semmejt. Jekk ktibt fuq Casablanca ma kontx Casablanca imma Dak huwa fuq il-film Casablanca, il-film klassiku Casablanca, imma fejn naf Budapest kont hemm, jiġifieri naf preċiż l-ambjent x'inhu u kont l-Imdina. Posti novelli oħra lanqas għandhom ambjent speċifiku, jiġifieri setgħu ġraw kullimkien, setgħu ġraw kullimkien. Imma kif naqbad ngħid, jiena naħseb illi Bilfors ikun hemm it-timbru tal-awtur fuq dak li qed jikteb, imma mhux bilfors li inti tinterpreta dak kollu li qed jikteb b'mod li tgħid li dawn l-affarijiet li qed jikteb dwarhom ġraw lilu. Dil-poeżija jisimha L-għajn fil-miżraħ u meħuda mill-ġabra Intervalli li kienu l-poeżiji li ktibt bejn l-1970 u l-1990. L-għajn fil-misraħ Niftakar għajn fil-misraħ li minnha l-ilma ġieri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u t-tfal wara l-iskola jniżżlu ħalqhom magħha u meta jmorru t-tfal jinżlu l-għasafar. Ilbieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibtha magħluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox La kien hemm tfal iwerżqu biex jixorbu u la kien hemm għasafar. Għalquha l-għajn fil-misraħ u man-nixxiegħa li nixfet f'qalbha nixfet nixxiegħa f'qalbi. Hemmhekk għandek din l-alliterazzjoni fl-aħħar żewġ linji, Għalquha l-għajn fil-misraħ u man-nixxiegħa li nixfet f'qalbha nixfet nixxiegħa f'qalbi. Semmejna li inti bdejt tikteb jew l-ewwel żmien li tiftakrek tikteb fi żmien il-moviment qawmi letterarju, ġifieri qed ngħidu s-sittinijiet, sebgħinijiet. Kif tħares lejn l-iżvilupp tal-letteratura Maltija minn dak iż-żmien, mill-bidu tal-moderniżmu Malti biex ngħidu hekk, sal-lum il-ġurnata li inti għadek tikteb ukoll fil-fatt?
Ma ninsewx dik il-qabża kbira fl-istil u fil-kontenut li saret permezz tal-moviment hawn mil-litterarji, letterarju, ejja ngħidu fil-bidu tas-snin sebgħin, forsi anki naqra qabel. Ngħidlek, jiena kont mal-ġenerazzjoni ta' wara dawk li bdew, ġenerazzjoni ta' wara insomma, ma kontx wieħed mill-fundaturi ta' dak il-moviment. Però minn dakinhar sal-lum, bis-saħħa ta' dawk li kienu l-fundaturi, u bis-saħħa ta' nies bħal Mario Azzopardi, Victor Fenech, qed insemmi tnejn biss ta'. Kienu taw spinta qawwija lejn il-pubblikazzjoni tal-kotba bil-Malti bħalma kien ta spinta qawwija għall-pubblikazzjoni tal-kotba bil-Malti l-klabb Kotba Maltin. Għaliex qabel snin 70 biex joħroġ ktieb xi ħadd, kien l-ewwel nett irid tkun bniedem rinomat minn, kif naqbad ngħid, f'ċertu ċerkju ta' kittieba li kellhom qishom il-monopolju tal-kitba. Imma mbagħad saret Din l-isplużjoni tal-pubblikazzjoni mis-snin 70 'l hawn u dik tat il-faċilità lil ħafna nies biex jibdew jiktbu. Allura kien hemm poeti ġodda, kien hemm ukoll dak iż-żmien Francis Ebejer, kien hemm ukoll nies li jiktbu d-drammi u r-rumanzi. Hemm iżjed poeti, eh? Hemm iżjed poeti milli kittieba ta' rumanzi, hemm iżjed poeti milli kittieba ta' drammi, ħa nitkellmu b'mod ġeneriku u ġenerali biex ma nħallu 'l barra ħadd. Qed tifhem? Naħseb li naħseb li poeti Malta hawn ħafna u poeżija Hawn ukoll, u anki hawn ħafna poeti żgħar li qed jikbru llum. Imma, naturalment hawn ukoll min qed jikteb ir-rumanzi, hawn ukoll min qed jikteb short stories, jiġifieri novelli, u l-għadd ta' kotba li qed jiġi pubblikat illum huwa ħafna ikbar fil-għadd minn dak li kien jiġi ppubblikat ħamsin sena ilu. Allura l-letteratura b'hekk żviluppat ukoll. Żviluppat ukoll is-sengħa tal-pubblikazzjoni, id-dehra tal-ktieb. Illum il-ktieb tqabblu ma' kull ktieb li joħroġ barra. Tajjeb, u l-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif taraha inbidlet?
Aħna saret bidla kbira fil-mentalità tagħna l-Maltin meta ħadna l-Indipendenza. fl-1964. Hemmhekk ġabet bidla kbira fl-attitudni tagħna, fl-atteġġjament tagħna ta' kif inħarsu lejna nfusna, ta' kif inħarsu lejn pajjiżna, ta' kif inħarsu lejn l-oħrajn. Anki permezz tal-internet, anki permezz ta' dan l-użu assolutament enormi li fetaħ orizzonti ġodda għan-nies li qegħdin illum, għaż-żgħażagħ, li dari ma kellhomx għaliex qabel ma vvintaw l-internet, Ħafna nies anki biex jagħmlu ftit riċerka, pereżempju, kien imollhom kien ikollhom imorru l-librerija biex jaqraw ktieb. Ma kienx daqshekk faċli. Illum bl-Ingliż ngħidu at your fingertips, jiġifieri hemmhekk u ssib li trid fuq kull awtur li jeżisti llum, fuq kull awtur li qed jikteb illum, anki fuq kull ktieb li qed jinkiteb illum. Jiena nara li saret bidla kbira fis-soċjetà Maltija ma naturalment dak huwa diskors soċjoloġiku li jkollna bżonn programm ħafna itwal u forsi hemm nies iktar kompetenti minni li jistgħu jagħmluh dak id-diskors. Grazzi ħafna tal-tweġibiet interessanti u ta' dak kollu li qsamt magħna llum. Nirringrazzja lilek.